Мәскәүчә. Исәннәрмесез, саулармысыз? Әйче проекты тәкъдим итә өр яңа тапшыру, ул Мәскәүчә дип атала. Бу студияда без сөйләшәбез Мәскәүчә һәм татарча. Беренче чыгарылышның кунагы минем иң яраткан җырчыларымның берсе. Менә ничек диге дөресрәк әйтим, минем иҗади башлангычларымның инде шундый рәкыйбәе бар, крестная матька әйләнгән җырчы Әлфинә апа Әсхәмова. Әлфинә Әсхәмова, Һинд образы белән тамашачы күңелен яулаган татар җырчысы. Легендар Төнге урам җыры аны гап-гади КАМАЗ эшчесеннән йолдыз итте дә куйды. Насыйп ризык тешне сындырып булса да керә диюләре шушы була да торгандыр. Репертуарында йөздән артык җыр исәпләнә. Әлфинә Әсхәмова җырларны хитка әйләндерү сәләтенә ия. Онытмаган, Каршыма килгән идең, Умырзая, Сагынам, Мин синең йолдызың, Миңа кирәк җылы сүзең һәм башкалар һәм башкалар. Күп санлы алтын барслар иясе. Әлфинә апа, хәерле көн! Хәерле көн! Ни өчен менә Крестная мать дидем, чөнки Кәеф ничек газетасына редактор булып килгәч, беренче саны һәм нәкъ менә сезнең белән интервью, интервью белән чыкты. Без ул вакытта Омега сәүдә үзәгендә күрешкән идек. Һәм шушы минем өчен бик җаваплы булган проектка нәкъ менә сезнең белән башлавым шулай ук минем өчен бәхет дип уйлыйм. Э, мин дә бик шат, э, беренче тапкыр э, Мәскәүдә синең белән очрашуыма. Инде күп еллар вакыт үткән инде. Бүген мин тагын Мәскәүгә килдем. Шушындый көзге матур көндә очрашуыбызга, әлбәттә, бик сөенеп утырам. Менә унике ел шул кадәр тиз үтеп китте. Менә олыгайган саен нишләптер вакыт тизрәк үтә. Әйе, әйе. Сез дә шуны сизәсезме? Әйе, әйе. Ну, ул вакытта минем алда, сезнең алда минем бер гаебем бар. Мин шул кадәр бер тупас баш исем белән чыгардым ул гәҗитне. Әлфинә Әсхамова наркотик куллана дип. Әйе. Менә ул вакытта сез чагыштырган идегез ниндидер бер әйберне, Нәрсәдер шөгыльле, кайсыдыр шөгыльне наркотик шикелле дип инде, янәсе ул сезгә ошый дип. Менә тоттым да шулай дидем. Шуның өчен гафу итә күрегез. Ул теге андый сүз язгач бит инде кеше күбрәк укый бит инде, шуның өчен язылгандыр инде ул. Чыннан да әллә наркотик куллана микән диеп инде. Ә на самом деле бит инде мин нәрсәдер ниндидер ашамлыкмы, эчемлекме? Нәрсәдер булган икән. Менә кызганыч ул тексты миндә сакланмаган, ләкин баш исем булган. Мин дә онытканмын аны, мин дә онытканмын. Шул наркотик белән чагыштырганбыз инде. Алла сакласын инде ул әйбер белән бәйләнергә. Мәскәүчә дип аталгач, Әлфина апа, башлык Мәскәү турындагы хатирәләр белән бүлешүдән. Яратасызмы Мәскәүне? Яратмыйсызмы? Ничек яратмыйсың инде, атна саен мине чакыралар. Яратмаган кешене Мәскәүгә чакырып китерәләр дип уйламыймын мин. Шуңа күрә алар да мине ярата, мин дә Мәскәүне яратам. Ә шушы шәһәргә беренче тапкыр кайчан килүегезне хәтерлисез микән? Унбиш ел үткәндер инде. Инде унбиш еллап йөрим мин монда, әйе, бу шәһәргә инде. Менә соңгы елларда күбрәк йөри башладым. Башта сирәгрәк иде. Ни дисәң, сольный концертлар күп иде бит инде башта. Ә менә пандемиядән соң сольный концертлар куелмый башлады. Аннары инде минем тагы да күбәйде, тагы да күбәйде менә бу чакырулар инде. Хәзер или ике атнага бер киләм, или атна саен мин Мәскәүдә. Мин бик шат. Әле тагын әйтергә кирәк, Әлфинә апа бүген Мәскәүгә әле поезддан гына килеп төште һәм туры шушы студиягә. Шушы студиядән соң әле аны концерт көтә, әле концерттан соң әле тагын яңадан поездга утырасы. Әлфинә апа, шушындый нагрузканы үз өстеңдә менә ерып чыгар өчен сәламәтлек кирәк бит. Каян көч аласыз, каян көч табасыз? Сәламәтлек кирәк, менә үз эшеңне ярату кирәк. Үз эшеңне яратасың икән, инде ул теге Арыйсың, әйе, ничек дип әйтик, русча әйтсәк, приятная усталость. Мәскәү булгач, э, кадерле тамашачылар, безнең тәм тәм тайм дигән бер рубрика булачак. Э, Фин апа белән башлап җибәрәбез. Э, бу рубрикада без Мәскәүдә пешерелгән татар ризыкларыннан яки атаклы Москва тортыннан авыз итәбез. Менә Әлфин апага эләкте Москва торты. Хәзер тамашачыларга күрсәтик. Ә мин күрсәткән арада Әлфин апа сөйләгез әле аш-суга осталык турында. Менә ашарга пешерергә яратасызмы, юкмы һәм нәрсәләр пешерәсез? Ну, ашарга пешерергә ул хәтле мин үземне оста кеше дип әйтә алмыйм. Но барыбер пешерәм. Э, шул ук э, татар ашамлыкларын, шул ук бәлеш, өчпочмак, мантыларны, әлбәттә, инде Бәйрәмнәрдә пешереп торам инде. Менә шул вакыт булганда өйгә кайтканда инде. Но мин ул хәтле үземне ашарга пешерү оста бикәсе дип әйтә алмыйм. Ә кечкенә чакта кайсы ризыкны аеруча ярата идегез? Менә әни пешергән кайсы ризык? Менә шул мич коймаклары пешерәдер инде, коймаклар яратадыр инде бәлки чакта. Менә хәзер Әлфин апа бик җаваплы процесс. Мин монда сезгә зуррак кисәкме, әллә кечкенәрәк булсын? Юк, бәләкәй генә булсын миңа. Әйе, бик бәләкәй генә вообще. Менә Мәскәү дигәннән, ә Мәскәүнең кайсы урыннарын яратасыз аеруча? Төрлегә вакыт юкмы? Мәскәүгә йөрергә вакыт юк, потому что киләбез дә, аннары тагы кичкә утырып кайтып китәргә кирәк. Ну, минем әле бер тапкыр да булганым юк Мавзолейда, Мавзолейга барасым килә. Ленинны күрәсе килә инде. Әйе. Менә килдек ә, Ленинның мавзолеена. Менә шушында чират тора. Бу чират тиз узарга тиеш дип уйлыйм инде. Менә тагын бер тапкыр күрсәтәм. Менә сәгать хәзер ничә? Сәгать 1 сәгать 46 минут. Һәм карарбыз ничә минутта барып җитәрбез микән. Вакыт хәзер 11 сәгать 59 минут. Теге вакыт чиратта чиратта торганда 11 сәгать 46 минут иде бит димәк чират тору 13 минутка нибары сузылды менә ишетәсезме куранталар яңгырый яңа елда без ишетә торган һәм тыңлый торган менә монда шундыйрак бөтен җирдә агачлар һәм менә шушында кремль дивары барабыз ленин бабай янына Кергән, аның эчендә төшерергә ярамый. Кергәндә һәм чыкканда сезгә сәлам юллармын. Әлфин апа сезгә дә. Менә Әлфин апа. Ленинның мавзолее. Үзек күрсәтәм. Ленин. Билгеле булганча, Ленин 1924 елда вафат була һәм нәкъ менә шул елны, нәкъ менә шушы урында барлыкка килә агачтан ясалган саркофаг, ягъни шундый каплаулы бер урын. Менә без белгән һәм гранит белән тышланган Менә шушы мавзолей барлыкка килә бары тик 6 елдан соң 1930 елда. Ә 1970 елда Ленинның кабере капланыла пуленепробиваемый пыяла белән. Чөнки инде үлгәннән соң да хәтта Ленинга һөҗүм итүчеләр, аның күрәсең җәзасын тармар итәргә теләүчеләр шактый табыла. Шуңа күрә аны бик яхшы саклыйлар. Ә 1941 елда сугыш башлангач, аның җәсәден алып китәләр Цюмень шәһәренә. Һәм ул анда сельхозакадемия территориясендә сакланыла. Күрәсең, ул вакытта да бик кадерле ядкәр булган аның җәсәде. Шуңа күрә аны алып киткәннәр һәм кайтарганнар кире монда Мәскәүгә бары тик 1945 елда. Бүгенге көндә менә без кердек, кергәндә аны һич кенә дә төшерергә ярамый, видеога да, фотога да. Һәм туктап та калырга ярамый. Аның, менә Ленинның җәсәден гел карап торалар атнага ике тапкыр һәм хәтта киемен дә алыштыралар икән, елына өч елга бер тапкыр һәм кайвакыт сирәгрәк очракта да. Менә шулай үзегез күрәсез, халык килеп тора. Инде 100 ел булды бүген, бүген дим инде быел Ленинның үлгәненә, ләкин халык өчен чыннан да ул кадерле бер кеше дип әйтемсең, кемдер өчен Чыннан да, әле һаман да коммунизм идеаллары буенча яшиләр. Кемдер инде болай теге поглазеть урысча әйтмешли килә. Шуңа күрә менә бу урын мына бәлки әлфин апа бу дини махсус сезнең өчен язылган видео иде шуңа күрә килегез күрегез карагыз ә лениннан соң әле безнең теге якта гум урнашкан ГУМда да сезне бер сюрприз көтә. Ә мин хәзер ГУМда, Ленинның мавзолее каршында урнашкан ГУМ, һәм анда саталар туңдырма. Бу ГУМның атаклы туңдырмасы, менә аны ашамыйча китәргә ярамый, чөнки бөтен кеше монда шуны ашый. Һәм илнең кайсы гына почмакларыннан килмәсен, алар нәкъ менә шушы туңдырманы ашарга дип килә. Шуңа күрә, Әлфинә апа, сезнең сәламәтлек хакына За ваше здоровье күмәк эшли. Мәскәүгә килсәгез, монда кермичә калмагыз, яме? Аның бит төрле сүзләр йөри, э, мавзолейны ябарга, Ленинны җирләргә кирәк дип, шуңа күрә өлгереп калырга кирәк сезгә. Җитшергә кирәк дип уйлыймын инде, әйе. Безнең технический процесс булачак, аны без итәбез. Мин кулларымны юдым, яме, борчылмагыз. Аны ашап карарга что ли? Әйе, әйе, ашап карыйк. Шулаймы? Әйе. Бу безнең дегустация булачак. Тәмле. Чәй белән. Шундый тәмле. Ә, тарихын кыскача гына сөйләп китәм, Әлфин апа. 2015 елда барлыкка килгән торт бу. Әйе. Янәсе башка шәһәрләрнең үзләренең торты бар, Нью-Йоркның үз ниндидер чизкейкы бар, нишләп Мәскәүнең үз исеме белән аталган торты юк? Шуннан соң кондитерлар арасында оештырылган конкурс. Ә менә шушы конкурстан җиңүчене, вот дип тапканнар җиңүче дип шушы тортны. Монда фундук бар, монда бизе бар. Нык тәмле. Нык тәмле. Мин шуңа күрә сезгә ошар дип уйладым. Шуңа күрә сез оялмыйча ашагыз. Юк, менә миңа ошый торган тәм бу. Вообще, нык ошады. Аллага шөкер. Әле әз генә каптым, и то ошады. Сез оялмагыз, ашагыз, яме? Мәскәүгә яңадан әйләнеп кайтабыз, Әлфинә апа. Кемдер әйтә, менә Мәскәү татарлары һәм Татарстанда яшәүче татарлар аерыла дип. Ягъни менә Казан татарлары, сез менә ул аерманы сизәсезме? Чөнки белүемчә, сезне бит монда нык еш чакыралар. Мин үзем Башкортстаннан. Мәскәү татарлары гына түгел, Башкортстан татарлары белән Татарстан татарлары да аерылалар. Ә нинди аерма мәсьәләне сизәсез? Сөйләшүләре белән аерылалар. Безнең якта барыбер теге Башкортчарак шундый диалектмы диеп әйтим мин инде, шулай сөйләшәләр инде. Аннары Татарстанда халык динирәк, ә менә Мәскәү татарлары вообще дини халыклар, менә шул дини яклары белән аерылып торалар инде. И Мәскәү татарлары әйтәсем килә инде менә Нижгар татарлары бит инде монда име шул хәтле кунакчыл халык. Искитмәле. Ә нәрсә дә чагыла ул кунакчылыгы? Менә алар килү белән өстәлгә утырталар, әйме? И, башта син ашыйсың, аннары гына җырлыйсыңмы әллә, онтәсеңме инде? Иң беренче сине килү белән алар, әйме, ашаталар. Менә син ач түгелсеңме? Менә шуның турында кайгырту. Шуңа күрә кунакчыл дип уйлыйм инде мин. Ә Татарстанда килеп керүгә башта җырлаталар, аннан соң гына ашаталармы? Башта. Анда төрлечә була тор. Ну, монда барысы да шулай. Менә нык кунакчыл менә. Мәскәү, Нижгар татарлары, Мәскәү татарлары, нык кунакчыллар. Искитмәле инде, искитмәле. Юл газабы, гүр газабы диләр бит инде, шуңа күрә сез менә гел йөреп торасыз. Самолетта йөргәнегез бармы Мәскәүгә, әле гел поездда гынамы? Самолетта йөргәнебез бар. Самолет белән соңгы вакытта задержкалар хәзер башланды бит инде, әйме. Шуңа күрә мин мероприятиеләргә соңга калмас өчен куркып, Ә поезд ул төгәл килә. Шуңа күрә без поезд белән йөрибез берәр. Ә поезд белән бәйле, менә поездда булган кайсы вакыйгалар аеруча истә калган? Бәлки кешеләр белән бәйле, бәлки нидер вакыйгалар булганы бардыр. Менә гомерлеккә истә калган. Алай гомерлеккә истә калган булмады, но теге проводницалар таныган булды инде. җырлатып алдылар бер җырны. Кайсы, кайсы җырны ярата проводницалар? Төнге урамны үзенең бүлмәсенә алып кертеп, чын Альфинәс ханмы, мин юкмы, ышандыр өчен миңа җырлар, җырларга туры килде аның бүлмәсенә кереп. Та, таныйлар, и, бөтен җирдә таныйлар. Ә менә купега кергәндә кешеләр танып алса, Соратып аптыраталармы соң сезне? Сорыйлар, сораулар бирәләр и әгәр минем белән эләгәләр икән, бик сөенәләр. Үзләре әйе, сөенәләр, таныйлар. Ну, сезгә бит менә концертка э, бирәсе бөтен энергияне шушы купеда барасы кешеләргә бирәсе булып чыга бит инде. Әйе. Менә ул кешеләр аптыратканда бер кая чыгып булмый купедан. Менә Мәскәүгә кадәр барасың да барасың. Менә ул кешеләрдән ничегрәк Әйтәсезме сез, мине бүтән интектермәгез дип, яисә ничегрәк сез ситуациядән чыгасыз? Әйтмим инде, теге бик сөйләшәсе килмәгән вакытларда була инде. Но түзергә кирәк инде, бер сүз дә әйтмимен, сорауларына җавап бирергә тырышам инде. Алар бит яратып сорау бирәләр. Яратмаган кешегә алар бит килеп эндәшмиләр. Шулай дип уйлыйм мин үземчә инде. Яратмасалар, вообще эндәшмәгән булырлар алар. Шуңа күрә сорауларына төгәл җавап бирәм инде. Алар былай как-то довольничек битәләр инде, саубуллашып, нитеп инде, рәхмәт диеп инде, автографлар алып шулай иттереп. Мәскәүчә. Әлфинә апа, безнең әле шушы Мәскәүчә тапшыру кысаларында татарча распаковка да булачак. Ягъни маркетплейста алынган товарларны Кешеләр ачып күрсәтәләр, камерага һәм комментарий бирәләр. Бу гадәттә урысларда бик еш кулланылган әйбер, ләкин татарча распаковканың эшләнгәне юк. Мин аны беренче тапкыр эшләгән идем, Чаллыда, безнең туган якта. Әйтергә кирәк, без Әлфин апа белән икебез дә чаллылар. Менә мин сезгә бирәм ике товар, сез шуның берсен сайларга тиеш буласыз һәм без хәзер ачып күрсәтәчәкбез тамашачыларга һәм сезнең комментарий, ошыймы бу сезгә, ошамыймы, менә кайсысын сайлыйбыз? Менә бәләкәй. Бәләкәйме? Һәм, Әлфин апа, әгәр дә шушы распаковкадан берәр нәрсә сезгә ошаса, сез аны үзегезгә алып кала аласыз. Һәм шулай ук кайбер товарларны без тамашачылар арасында да уйнатачакбыз. Нәрсә чыккан да? Календарь. Камерага күрсәтегез мөле сезнең, Әлфин апа? Календарь? Әйе. Менә аны ачып карасак, эчендә ничегрәк. Менә мондый календарьләрне хәтерлисезме сез? Хәтерлибез, әйе. Минем әби аны числинник дип атый иде. Әйе, хәтерлибез, хәтерлибез. Бөтен кешедә дә бар иде ул инде. Әйе, әйе. Хәзер бар микән, белмим. Белмим шул. Ну, менә шушы календарьны Әйтәм бит, әгәр дә үзегезгә алып калам дисәгез, алып кала аласыз, яки уйната алабыз тамашачылар арасында. Әйдәгез, уйнатабыз. Әйдәгез. Әйдәгез. Әлфин апа, сез э, соңгы арада бик активлашып киттегез социаль челтәрдә. Теге тыелган челтәрдә, аның исемен кызганыч әйтергә ярамый безгә. Әйе. Мин аны Әстәгърәм дип атыйм инде үземчә, кеше аңласын өчен, ләкин рәсми рәвештә исеме яңгырамасын өчен. Менә

Инде ул вакытта 98 нче елда видеокамера бик сирәк күренеш бит инде әле ул вакытта. Менә ди мин ремонтладым бу видеокамераны, шуты хуҗасы хаман килеп алмый әле диде инде. Мин әйтәм, алайса мин әйтәм, мине төшерегез, төшерәле дидем инде. Ней, только нәрсә эшләргә соң әле мин әйтәм, төшерүен төшер дип әйттем дә, әйптәшем әйтә. Ну, Әлфинә, син бит җырлыйсың, җырла бер җырыңны шунда ди инде. Ә мин тоттым да җырладым инде. Случайно килеп кергән видеокамера, э, случайно җырланган җыр ул. Көтелмәгәндә менә эшләнгән. И беренче видео бу минем үз үз гомеремдә беренче видео. Менә шушы инде истәлеккә калды. Анда минем иптәшем, э, ике улым и анда утырган әби инде э, минем э, әткәйнең э, әнисе иде инде ул. Э, Хәзер инде Ул әби дә юк, әти дә юк инде менә шул. Ә ул видео хәзер генә килеп чыктымы? Ни өчен нәкъ менә бу арада сез аны куярга уйладыгыз? Ул еллар буе сокланды, сакланды безнең архивта. Минем улым аранжировщик бит инде, Илмир Азгамов, әйтте дә, Әни, әйдә юри генә куябыз моны нигә, инстаграмга, диде инде. Әй, мин әйтәм, куйма, нәрсәгә кирәк соң ул, кызык түгел инде, мин әйтәм, аны карамыйлар да дигән идем. Ә Ең күп караучы шушы видео булды. Әйе шул, миңа бик ошады ул видео. Әлфина апа 90нчы еллар турында сүз киткән икән, менә сез ул хәзер бит бик популяр 90нчы еллар турында сериаллар төшерергә, фильмнар төрлечә күрсәтәләр. Ә, менә Слово пацана дигән сериал турында ишеткәнегез бар идеме? Ишеткән генә бар, караган. Менә аны шул кадәр күп сөйләделәр. Һәм 90 нчы елларны кемдер күрсәткән сериалларны кемдер менә начар төшердегез ди, кемдер әйтә бик әйбәт төшердегез ди. То есть бер яклы гына бәя биреп булмый аларга. Ә менә сез 90 нчы елларны ничегрәк истә калдырдыгыз? Ниндирәк вакыйгалар, ниндирәк хис-кичерешләр аша? 90 нчы елларда мин шул Бары тик эштә генә булганмындыр. Кинолар да карамадым мин ул вакытта. Менә шушы заводта идем бит инде мин. Шушы эш белән генә вакыт үтеп киткән и хәтердә бер нәрсә дә калмаган минем. Менә шуны гына әйтә алам мин. Бары тик эштә генә. Ну ярый, алайса шундый бераз моңсурак темадан күңеллерәк темага күчик, киленнәр темасына. Белүемчә, сез киленнәрегез белән йөрисез икән чит илләргә ял итәргә. Менә килен белән кайнана дус була алсын өчен һәм сезнең кебек хәтта чит илләргә сәяхәтләргә йөри алсын өчен ниндирәк лайфхак бирә аласыз, киңәш? Балалар өйләнешү белән аларның арасына керергә ярамый. Аларны үстергәнсең, малайларыңны үстергәнсең инде, аларны все очыртып җибәрергә кирәк, алар инде отдельный, һәрберсе аерым семья, шуңа күрә мин уйлыйм, аларга, катнашмаска кирәк һәм малаеңны киленнәрдән көнләшмәскә кирәк. Шулай дип уйлыйм. Ә киленнәр белән ни өчен чит илгә йөрис? Чөнки алар, мине алар үзләре белән алырга яраталар. Ни өчен яратканнарын мин белмим, ә мин алар белән йөрергә яратам. Ни өчен? Киленнәр әзрәк инглиз телен беләләр. Э, чит илгә баргаштан бит инде нәрсә кирәк? Иң беренче тел белү кирәк. Инглиз теле кирәк инде, әйме? Алар теге күп белмәсәләр дә, ну әзрәк беләләр. Шуңа күрә без теге дополняем друг друга дияйм инде. Алар минсез бармыйлар, мин аларсыз бармыймын. Менә шул. Соңгы тапкыр кая бардыгыз? Э, соңгы тапкыр Турцияга бардык. Сезне бит заманда бик аптыраталар, и Индия, индийский образ тудырасыз дип, Эльфина апа, сез чыннан да шундый индийский образны ошатасызмы, һәм сез Индиянең фанатымы дип, әйме? Һәм берсендә әйткән идегез, менә э, насыйп булса Индиягә барып чыгармын дип. Барып чыга насыйп булдымы, әллә һаман да э, тормышка ашмадымы ул ният? Тормышка ашмады әле, әле барырга уйлыймын әле. Әле анда, анда тикле барып җитәлмәдем. Ул Индиядән килгән диделәр, аннары кияүгә чыккан икән, анда ире бар икән диделәр. Моның бөтенесен бу байканы халык үзе уйлап тапты. Ну, белмим нишләп һинд җырчысына ошатканнардыр. Бу минем бары тик табигатьтән бирелгән тавыш. Ну халык нишләптер менә шулай иттереп үзе шатты. Мин теге махсус аларга охшатып, теге җырларга тырышмадым. Кайсы җырны җырласам да менә тавыш менә шушылай чыга. Шулай бирелгән табигатьтән. Мин бүтәнчә җырлый да белмим, шушылай гына җырлыйм. Ә менә тормыш иптәшегез менә мондый байкалар килеп чыкканда Индиядә ире бар икән. Барыбер җырчылар турында имеш-мимешләр күп була бит, әйеме? Әйе. Шул ук вакытта гаилә тормышына кагылышлы. Ирегезнең сезне көнләгәне булдымы кайчан да булса? Менә шундый сүз барып җитте әле синең турыда дип, менә шулай дип сөйлиләр синең турыда дип. Юк, алай андый сүзләр бер сүз дә әйтмәде. Ул вообще кысылмады андый ниләргә. Мин аңарга укытадыр идем, көләдер иде, куядыр иде, и всё. Тагын нәрсәләр уйлап чыгарырлар микән инде болар дидер идем.

Әлфинә Әсхәмованың улы аранжировка остасы Илмир Әсхәмов белән таныша һәм шул чакта үз репертуарын барлау эшенә ныклап керешә. 2012 елда Мизгелләр җыры белән татар эстрадасына ташкын булып килеп керә. Аның һәр клибы югары сәнгати осталыгы, зәвыгы белән аерылып тора. Бүгенге көндә Мәскәүдә яши. Бу сезнең кечкенә генә бер копиягыз шикелле. Шулай ук индийский киемнән киенеп, әле бит сезнең

Ә минем улым инде институт культурадан шушы кызны тапты, сольный концертларда катнашыр өчен инде. Ана ул биидер иде, җырлыйдыр иде инде. Тагын шушы халык уйлап чыгарды. Бер як уйлап чыгарды, бер як халык кызы диеп инде әйме, тавышыгызы шашкан диеп. Бер як инде килене диеп уйлап чыгардылар инде. Килене дә түгел, кызы да түгел инде. Ул безнең группада менә катнашучы, менә шушы будущий актриса булды инде. Ул бик күп еллар безнең группада йөрде, сольный концертлар куйганда, аннары укырга керде. Мәскәүгә ГИТИСны тәмамлады, инде с отличием. Бүгенге көндә ул Мәскәүдә яши, кияүгә чыкты, улы бар аның. И Панков театрында, рус театрында актриса булып эшли. Үз эшен бик ярата. Ә нишләп татар эстрадасын сайламады микән? Монда акча әз дипме, әллә күңеле тартмады микән? Аны үсәсе килде, Мәскәүгә китәсе килде. Мәскәүче. Хәзер Әлфина апа татарча распаковканың икенче адымына килеп җиттек. Әлфина апа, кабул алыгыз сез. Рәхмәт. Нык тәмле торт. Дип әйтәм инде тәмле дип. Мин алып китәрмен менә. Юк, әйдәгез сезгә биреп җибәрәм аны. Алып китәрмен, пожалуй, малай. Әлфина апа, менә шушы тагын ике товар сезгә. Ага. М, Кайсысын сайлыйсыз ашарга дип? Кечкенәсен сайлыйм. Әйдәгез, сез гел кечкенәсен сайлыйсыз, әйме? Әй. Нормально. Ә, искә төште. Бу Мин не? чөнки үзем дә Сумка. Сумка? әйе, ми- милли бизәкле сумкалар. Игътибар иткәнегез бармы? Чаллыда ничектер ул. Ә, Менә Казанда бигрәк тә кайбер кызлар калфактан йөри, кайбер кызлар читектән йөри. Менә ул безнең карашка әбиләр модасының яңадан кызларга һәм безнең чорга кайтуына ничек карыйсыз? Сәер түгелме ул сезнең өчен? Миңа сәер, миңа барыбер кем ничек тели шулай киенсен, минем исем китми. Нигә болай киенә икән, нигә тегеләй киенә микән, карыйм да китәм. Миңа барыбер ничек киенсәләр дә, кем ничек тели шулай киенсен дип уйлыйм мин. Ә менә бу сумканы ничегрәк сез, сезгә ошыймы ул, әллә Кайсыдыр җире барып җитмәгән, әйдәгез, игътибар белән ерактанрак карагыз әле сез аңа. Сез монда, мәсәлән, нәрсәләр өстәр идегез? Нәрсә җитеп бетми дип уйлыйсыз? Әллә бик яхшымы? Бик яхшы, җәйгә сумка. Пляжга йөрергә, мәсәлән, димме? Әйе, пляжга йөрергә, күтәреп йөрергә авыр түгел. Җәй көне дә әйберләр салып йөрергә була, ризыклар да салып йөрергә була. Бик тә ошый миңа әлегә, мин үзем тел, бик теләп йөрде. Матур, рәсеме дә матур бит инде. Нишләтәбез бу сумканы? Үзегезгә алып каласызмы, әллә уйнатабызмы? Уйнатабыз. Ярый, уйнатыйк алайса. Ә, Әлфина апа, сезнең ә, бер интервьюда шулай ук укыган идем, сез ә, җеп энә ышына- эшенә дә бик оста икән. Мәсәлән, ә, әйттегез, кайбер концерт костюмнарын яңадан тектерәсез, барып җитмәгән җирләрен э, килештерәсез дип. Гомумән, ул осталык сездә бармы ул? Бар, әйе, мин э, Мин кул белән тегәргә яратам, менә күлмәкләр сүтелә, нитә бит инде, әйме. Кемнәндер тектермим. Кул белән мин үзем оста тегәм инде. Менә бәләкәйдән үк өйрәнгән. Машина белән түгел, ә кул белән. Ә машина белән нишләп текмисез? Әллә өйрәнмәгән машина белән. Кул белән күбрәк яратам мин. Ничектер тынычландыра ул, менә шул тегү инде. Теге китап укыган кебек, ниткән кебек инде. Озак итеп диванда тегеп утырасың. Рәхәт ул миңа, ошый торган эш, кул белән тегү, энә белән. Бу хәзер мең дә бер тапкыр бирелгән бер сорауга әле әйләнеп кайтмыйча булмас, төнге урам җырына. Чама белән әйткәндә, ничә тапкыр башкардыгыз микән, Әлфия апа? Мең тапкыр гына булды микән кимендә? Шулаймы? Булды, булды, булды. Егерме ике ел үтте бит инде бу җырны җырлаганга. Егерме ике елда шул хәтле күп башкарылды, но һаман да туймадым әле ул җырдан. Шулаймыни? Һаман да туймадым ул. Элек бит инде киосклар бар иде, анда аудиокассеталар саталар иде. Мин үзем элек э, җырларны, җырчыларны яраткач, э, аудиокассеталар җыя идем һәм тап булдым бер аудиокассетага популяр җырлар авторы Мөнәрис Газтинов дип язылган инде. Авылга кайтканда шушы кассетаны әйләндерәбез дә куябыз, әйләндерәбез дә куябыз машинада. Бүтән җырларны ишеткән бар иде инде. Зәйнәпнең җырлары, Гомеремнең җәй уртасы, тагын бик күп җырлар авторы икән ул. Анары бу үзе инде автор башкаручы, шушы композитор шушы Төнге урам җырын үзе башкаруында мин беренче ишеттем. Бер тапкырда бер җирдә ишеткәнем юк иде. Бу композиторны табып, үзенә шалтыратып, бу җырны Миңа бирүен сорады. Мин әйтәм, бер җирдә дә ишеткәнем юк бу җырны, миңа бирегез әле, җырлап карыйсым килә дидем инде. Шуннан соң миңа бик теләп шушы җырны бирде инде. Ну, көтмәгәндер инде, мин әле ул вакытта беркем дә түгел, Әлфинә Асханова түгел идем. Инде шуннан соң бу җырны аранжировщик Илдус Низамовка биреп, бүгенге көндә Азмышкинада яши инде ул. Э, һәм бер кич эчендә аранжировкасын язып бирде. Аннары өйдә бер атна тирәсе репетировать иттем дә, студияга барып, җырны яздырып, җырны яздырып кайттым да, үзем тыңлап утырам, мин әйтәм, моны кайда булса да ишетергә кирәк бит инде бу җырны. Үземнең танышларым тәкъдим ясадылар инде. Алар Менә шушы безнең шәһәрдә күңел радиосы бар, э, шунда илтеп бир дип әйттеләр инде. Мин шунда күңел радиосына илтеп бирдем. Менә мин шаккатам, ул бит кайвакыт театр артистлары менә 20 ел буе бер рольне уйныйлар, шаккатасың, ничек туйдырмый микән ул рольне уйнау. Менә сезнең очракта да ул сезне кеше иткән җырны, барыбер кеше иткән, хөрмәт зур ул җырга карата, ләкин бит инде һаман бер үк сүз, бер үк сүз, бер үк сүз җырлыйсың. Ну, минем өчен бик кадерле бит ул, ул бит мине Әлфинә Әсхәмова әйтте шушы җыр. Халыкка рәхмәт менә бүгенге бүген дә и мин картаеп үлгәчтән дә популяр дигән булыр дигән өметләрдә калам. Халыкка ошый, яраталар, ностальгия. Яшьләр күп тыңлый, әби белән бабай мине тыңлап утыра диеп уйламыйм, бер дә алар үзләренең бәләкәй чакларын искә төшәләр. Директка йөзләгән сообщение килә көн саен. Алар, мин аларны сториска да куям ул сообщениеларны кайчакта инде. Алар язалар инде, Әлфинә апа, без сезне тыңлап үстек, диеп инде. Мин дә шундый кеше. Әйе, әйе. Менә барсы да шулай диләр. Ностальгия, теге рәхәт чаклар, теге беззаботный, теге шундый әти-әниләре утырган Жигулида теге кассеталарны тыңлап барганнар юллар буе, и аларның каннарына сеңгән инде бу җыр. Менә минем дә хәтта мурашкалар китте, сез Жигулилар, ниләр турында сөйләп киткәч, минем дә күз алдыма килде. Әйе, менә чакырылган туйга бит инде туйга күп чакыралар. Менә бу яшьләр минем килеп чыгу белән бик сөенәләр үзләренең. Мин килеп чыгу белән инде үзләренең менә яшь чакларын исләренә төшәләр алар. Шушы рәхәт чакларын. Ә сезне кайда да булса танып, ну, исегезне искә төшерә алмыйча, төнге урам дип э, былай дәшкәннәр юкмы сезгә? Әйе. Шулаймы? Әйе, төнге урамны күбрәк беләләр минем. Минем Әйтим әле, иң ачу китергән әйбер минем, әйме? Һәрвакытта да, бөтен җирдә дә мине Әлфия Әгъзамова диләр. Менә ул миңа бик ошамый, мин инде кабат-кабат әйтәм, мин Әлфия Әгъзамова түгел, мин Әлфинә Әсхамова димен. Шуңа күрә минем исемне әйтәлмиләр бугай, һәрвакытта да Төнге урам диләр. Төнге урам җайлырак. Теге исемен дөрес әйт. Нәрсә үпкәләтермен дип уйлап, төнге урамга әйләнеп дәшәләр. Мин фамилияне теге бозганны яратмыйм, конечно. Альфина апа, сез хәзер ул ирекле җырчымы, әллә Барс Медиа системасында эшлисезме? Чөнки заманында булып алды бит ул шундый сәер хәлләр Барс Медиада, җырчылар ике төркемгә бүленде. Сез шул бер төркемнең алгы сафында булып, чыгыш ясап,

Анда ниндидер тавыш-гауга булып алды. Анда минем бөтенләй дә катнашым юк. Кем сугышкан, кем талашкан. Бер якта Иркә иде анда, бер якта Ландыш Нигъмәтҗановалар. Шулайдыр. Мин алар белән кызыксынмадым да. Шуңа күрә миңа кирәк тә түгел. Нәрсә эшләп беткәннәрдер. Бүгенге көндә нәрсә эшлиләрдер. Миңа ул кызык түгел. Мин ирекле җырчы. Мин берсенә дә катнашканым юк. Кем талашкан анда, кем сугышкан, мин белмим дә. Бүгенге көндә дә нинди халәттә икәннәрен дә мин белмим, сораштырган юк. Аның каравы тынычлап йоклыйсыз, әйеме, Әлфинә апа? Бер, бер нәрсәгә нитмичә, кайгырмыйча. Әйе. Нервылар тыныч. Әйе. Ә шулай да сезне кеше иткән дигәндәй, җырчы иткән продюсер Радик Артемов белән аралашасызмы сез? Радик Иванович Артемьев, соңгы 20 елда татар эстрадасының иң якты йолдызларын кабызган продюсер. 2018 елга кадәр ул Барс Медиа Групп медиа холдингында генераль директор урынбасары вазифасын башкарган кеше. Бүгенге көндә Татар радиосы белән ТМТВ телеканалының директоры. Менә әле өч көнелек кенә аралаштык, әйе, сөйләшеп торабыз һәрвакытта да, шалтыратышып торабыз. Сөйләшеп торабыз, теге ул хәтле көн саен булмаса да, бер-беребез белән әле бүгенге көнгә кадәр сөйләшеп торабыз. Сер булмаса, нәрсә турында сөйләшәсез? Иҗатмы ул? Кайбер аерым кешеләр турында сөйләшәсезме? Серләшеп тә алабыз, җырчылар турында да сөйләшеп алабыз кайчакта. Ну, чын дуслар инде алайса сез шулай булгач. Дуслар инде, әйе, творчестволар турында, кайда банкетка барасың, Ә, миннән сорый, ничә сум аласың? Ә, шундый ук серләрне сорый, әйме? Әйе, шундыйларны да сорый. Сез әйтәсез инде. Әйе, әлбәттә. Ә кайсы җырчылар белән якыннан аралашасыз? Ә, җырчылар белән якыннан аралашмыйм. Мин шундыйрак кеше, ничек дип әйтим инде, э, дистанция тотыбрак саклыйм. Миңа шулай комфортно. Э, чөнки теге э, Гомумән, бик якын китерергә тырышмыйм. Менә шундыйрак кеше мин. Ә менә бүген бит э, сез э, Мәскәүдә Руслан Кираметдинов концертында катнашасыз, махсус кунак булып. Әйе. Һәм шулай ук башка менә Ринат Рәхмәтуллинның концертында сез гөрләтеп кыт- э, э, шундый зур феномен тудырдыгыз дип әйтимме соң, чөнки сәхнә артына да күпме кеше килеп сезнең белән фотога төште. Ә менә шул чакырылган э, кемнәр сезне чакыра җырчылар, алар белән дә сез дус түгелме? Чисто к- дигәндәй эшлекле мөнәсәбәт кенә сезне берләштерәме? Теләсә э, кемгә бармыйсыздыр бит сез концертына махсус кунак булып? Теләсә кемгә бармыйм. Ничектер үзем хөрмәт иткәнрәк җырчыларга барам. Барыбер алар белән дә теге иҗади ни, ул хәтле теге якыннан теге кунакларга барышып анда э, теге Бәлешләр ашап. Бәлеш ашап, кочаклашып утырган юк берсе белән дә. Менә монда өстәмә рәвештә төртеп куйган бер соравым бар. Минем өйдә Алиса бар. Беләсездер бит инде, голосовой помощник. Алиса, тавыш белән җавап бирә торган ярдәмче. Яндекс компаниясе уйлап тапкан һәм чыгарган җиһаз. Гап-гади сорауларга җавап бирүдән башлап, катлаулы мәсьәләләрне чишүгә кадәр башкарып чыга ала. Алисаны смартфонга, планшетка, компьютерга, автомобиль системага көйләп була. Аерым колонка станцияләр рәвешендә дә чыгарыла. 2019 елдан төрек телендә дә эшли. Матур гына сорасаң, Әлфинә Әсхәмова җырларын да яңгырата ала. Минем яраткан җырларым бар һәм шунда беренчеләрдән булып сезнең җырларыгыз килеп чыга, башта Төнге урам, аннан соң Онытмаган. Ә үзегезнең өегездә Алиса бармы? Бар. Ә шулаймыни? Бар, бар. Ниндирәк, нәрсә турында сөйләшәсез ул Алиса белән, нәрсә соратасыз, үзегезнең җырларыгызны җырлатасызмы аңардан? Иң беренче сорыйм, нинди погода, диеп инде, әйеме? Мин дә шулай әйтәм. Көнне шуннан башлыйм. Әйе, погоданы сорыймын, аннары сорыймын, кая мероприятиегә барасы булса, бу точкадан икенче точкага ничә километр дип сорыймын инде, әйеме? Ну, ул ялгыша, конечно, кайчакта талашта китәбез без аның белән. Дөрес җавап бирми кайчакта инде. Ну, ул миңа бик кирәк, Алиса белән. Аннары бик кирәк берәр нәрсә ашарга пешерергә куйсаңмы, тегеләй, болай куйсаңмы, теге, нигә, напоминаниегә куярга. Онытып җибәрәсең бит инде отвлекаться итеп, телефон белән тегеләй болай, ул сразу напоминание бирә инде, вот биш минуттан включи, десять минут менә барсы да инде миңа, миңа Алисасыз мин хәзер тора да алмыйм, миңа аны балалар бүләк иткәннәр иде берничә ел элек, бик кирәк ул миңәргә. Мин урамга чыккачтан да даже, теге өйрәнгәнмен инде әйме, киенеп урамга чыгам да, Үзем белән үзем. Алиса, сколько градус ты имеет мин иде? Ә минем беләсеңме, Алиса утны да сүндерә иде. Әйе. Аннан соң тагын телевизорны да кабыза. Мин инде шуны хәзер ияле. Алай гына да түгел, югалган телефонны шалтырата әле ул. Ә, сезнең андый андый сәләте дә бар Алиса кызның, әйеме? Әйе, миңа көйләп куйдылар, әйе. Менә телефонны кайда куйганын онытасың бит, әйеме? Әйе. Көйләп куясың да, Алиса, нәрсә ди, ищи мой телефон, я потерял дисең, әйме, сразу шалтырата башлый сеңәргә. Ну, бер генә номерга көйләнә, ике номерга түгел уже. Алай икән. Ну, ә сездә ничә номер бар ул? Берәү генә инде. Юк, минем бер генә телефон, бүтән телефон юк. Алай икән. Юк, например, ирең белән хатын торасың икән, әйме, я, я хатынныкын гына эзләп таба, я ирнеке, ике кешенекен бергә эзләп. Ирегез үпкәләмиме соң? Әллә ул югалтмыймы? Юк, юк, ул югалтмый. Мин югалтам. Чалу турында да бер э, сөйләшәсе килә. Чалу ул ниндидер бер феноменнарны бирә торган ял. Менә бар язучы Зифа Кадирова ишеткәнегез бар микән? Ул бит гомер буе авыр эштә эшләп ирләр белән э, бик соңына каләмгә үрелде һәм бик зур популярлык казанды ул әдәбият өлкәсендә. Менә сез дә озак еллар КАМАЗда эшләп, ну, чагыштырмача соң гына килдегез бит иҗат юлына. Эльмира Сөләйманова, Кассир булып эшләп утырды да бит һәм шул Барс Медиа аркасында җырчы булып китә алды. Менә ул Чаллының нинди шундый көче бар ул, гади кешедән йолдыз ясый торган һәм татар халкына шундый талантлар бирә торган көче. Уйлаганыгыз бармы икән ул турыда, юкмы икән? Бер дә уйлаганым юк. Ну, бездә андый теге кинәт килеп чыга торган халык арасында Чаллыда бармак белән генә чутларлык бик әз кешеләр килеп чыгалар инде.

Чаллы шәһәрендә туа. 2012 елдан Барс Records продюсерлык үзәге белән хезмәттәшлек итә. Күп тапкыр Татар җыры фестиваленең сәхнә түренә чыгып, Алтын Барс премиясенә, шулай ук Халык мәхәббәте номинациясендә TMTV телеканалы премиясенә лаек була. Аның җырлары халыкның нәкъ йөрәгенә һәм күңеленә үтеп керү сәләтенә ия. Сандугач тургаем, Гомер, Сөю бар әле, Яратам сүзсез генә, Син бәхетле булсаң, мин сине көзләрдә очраттым. Көтәм сине бер иркәм, йолдыз җыйдым бүләккә һәм башкалар. 2022 елның 17 декабрендә 40 яшендә вафат була. Аралаша идек, Эльмира Сөләйманова кебек җырлаучы бүгенге эстрадада әлегә юк. Ә аның нинди нәрсәсе бар иде, Эльмираның? Аның шулхәтле матур мелизматикалары, ул мастер лирики. Менә ул лирик җырларның мастеры иде. Ә бик авыр ул андый лирик җырларны башкарырга. Ә ул башкара иде. Аның кебек менә шушы лирик җырларны башкаручы хатын-кыз җырчылар бүгенге эстрадада юк. Менә шул. Сез шулай кистереп әйтәсез, башка җырчылар үпкәләр дип уйламыйсызмы сезнең бу сүзләрегезгә? Белмим, бу бит минем фикер. Ну, минем ишеткәнем юк, бәлки бардыр. Бәлки каядыр анда шыпырт кына яталар да, әйме? Әйе, әйе. Бәлки, бәлки тиздән чыгар, кем белә инде. Әлегә миңа күренмиләр. Бәлки бардыр ул. Бу минем фикер. Вот. Әлфина апа, күчәбез хәзер өченче товарга распаковканың. Менә Әлфина апа, теге сезнең эшегез пошкан бит, моның зурысында нәрсә микән? Кайсы салы апа? Әйдә зурны карыйк әле. Менә алыгыз әле. Нәрсә микән зурысында? Үзегез гомумән маркетплейслардан әйберләрне аласызмы? Э, Озон булсынмы, ул, Wildberries булсынмы? ул? алабыз, алабыз. Э, Шампунь, шампуньнар да алабыз, хозяйственный әйберләр дә алабыз. Ә Нишләп кибеткә барып алмыйсыз? Анда йөрергә кирәк, вакыт Ә. кирәк аңа. Менә әйберләр кирәк инде, әйме, ә йөрергә вакыт юк. Ә монда тиз генә теге Кыз әйтте, син дә аласың. Кибетләрдә йөрү ардыра бит ул. Ә болай җайлы. Бу нәрсә? Бәт. Әфин апа, бу термостакан, а, милли бизәклек, менә эченә әгәр дә ә, саласыз икән кайнар әйберләр, ә, ул а, кайнарлыгын саклый. Ә, Җылы, а, салкын әйбер салсагыз, салкын әйберен саклый. Бу стаканны ничек? Үзебезгә калдырасыз да? Мин үземә калдырам, бу миңа кирәк булыр. Калдырырга сезгә бүләк булыр, Альфина апа. Монысы миңа кирәк булыр, юлда кирәк булыр, әйме? Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Кызыктым әле миңа. Шәп. Хәзер Альфина апа, мөгаен, соңгы сорау булыр. Һәм соңгы сораудан соң әле безне уен да көтә, чөнки вакытыбыз безне кыса. Менә сезгә бер интервьюда да бирелмәгән, әмма сезнең җавап бирәсе килгән кайсы сорауны атый аласыз? Менә эх, шушы сорауны бирсеннәр иде. Менә фәлән 20 ел үтте, хаман бирмиләр бу сорауны. Мин гомумән интервьюлар бирергә бик теге ашкынып тора торган кеше дә түгел инде. Ләкин бер бирсәгез, аннан соң аны озаклап чәйниләр, шулай бит? Әйе, әйе, әйе, әйе, әйе. Ул аны теге Йөз төрле сөйлиләр шул интервью. Астын өскә китереп. Астын өскә китереп, әйе. Минем сүзләр белән дә түгел әле, алар үз сүзләре белән сөйли башлыйлар. Шуңа күрә нинди сорау бирсеннәр иде дигәнгә, менә бер дә исемә төшми. Ну, берәр интервью биргәндә, бәлки исемә төшәр әле, тагын уйлармын, дигән өметләрдә каласым килә. Менә әле интервьюдан соң өйгә кайткач кына искә төшәр инде ул. Может, соңыннан әйтермен. Әлфин апа, менә безнең алда бер курчак, әйме? Менә шушы курчак. Шушы курчакны сезнең белән әзерлибез э, концертка. Ул безнең әйдәгез берәр исем кушыйк әле. Әлфинә дип курсак ничегрәк булыр? Кайсысына? Менә шушы. Шәрәсенә можно? Әйе, юк, шәрәсен без хәзер киендерәчәкбез. Ага. Сезнең алда кечкенә Әлфинә, Курчак, һәм сез аңа ниндирәк костюм киедерер идегез, һәм тамашачыларга күрсәтик, һәм ни өчен нәкъ менә шундыйрак костюм? Менә, мәсәлән, кайсы костюмнар сезгә ошый бу болар арасыннан һәм кайсысы ошамый? Миңа бөтен костюм да ошый инде, менә монсы гына ошамый чит. Ә, теге шәрә җире күренә, әйеме? Әйе, менә шушы кечкенә Әлфинә, һәм Әлфинәсе, һәм зурысы, олысы дип әйтик, сайлый аңа костюм.

Мин сезгә бишексез рәхмәтлемен. Вакыт табып килгәнегез өчен. Ул бит әле күпме көч кирәк. Тамашачылар күз алдына китерәсең, ул бит концертка күпме көч бирергә кирәк. Ә Әлфинә апа шул концертка бирәсе көченең күпмедер өлешен безнең шушы интервьюга бирде. Әлфинә апа, сезнең бөтен юлларыгыз уң булсын. Һәм иң мөхиме, сәламәтлек булсын. Чөнки пандемия башкасы-башкасы күрсәтте, сәламәтлекнең никадәр мөһим әйбер икәнлеген. Сәламәтлек булса, поездда да йөреп була, концерт белән дә йөреп була, оныкларны да сөеп була. Шуңа күрә сезгә сәламәтлек һәм зурдан-зур бәхет насыйп булсын. Амин, амин. Рәхмәт чакыруыгыз өчен рәхмәт. Барыбызга да сәламәтлек телим һәм тыныч тормыш теләп калам барыбызга да. Амин, шулай булсын. Шуның белән Мәскәүчә тапшыруның беренче һәм, минемчә, төерсез чыгарылышы Ахырына якынлашты, фикерләрегезне көтеп калабыз, ә шушы ачылган бүләкләрне ни рәвешле уйнатачагын без әле текстта язачакбыз. Мәскәүчә.